שלום וברכה צו די פראגראם צווישן אונז נאמבער דרײַ און צוואַנציק מיטן חסידישן מומחה אין תורות פון א חסידישן נפש ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן יוסף זאב. א גוטן א גוטן, מקוצר יארן אפישל איך זעה. יא. האלט עס נאך אזוי אינמיטן אויסארבעטן אבער.
יא. אקעי. כ'האב אזא שאלה דא פון די ליסטע. ס'איז מיר געפאלן אביסל, ס'איז אביסל א יוניק סארט שאלה. אז עימיצער זאגט אזוי, ער גלייבט אין זיך אליינס זייער שטארק און ער ווייסט אז ער איז גוט, וואס הייסט גוט? ער איז אזא ירא שמים, ער איז א געלונגענער, אנדערע האבן אים ליב, ער איז בסדר, יא? אבער למעשה האט ער עפעס א מין טשיפ פון זיך סעלף סעבאטאזשן, דאס הייסט אז ווען ער איז אין פאבליק וועט ער דאווענען שוואכער ווי ווען ער איז אליין, אבער נישט סתם ווייל ס'איז גרינגער אדער שווערער, נאר בכוונה. ער האט טון געוויסע זאכן און אנדערע מענטשן זעהן דווקא וואס אין אים נאר ברענגט קריטיג אדער נעגעטיוויטי אדער מ'זאל אים אראפקוקן, ער האט זיך אליינס אראפרייסן אין פאבליק, כהנה וכהנה. סאו זיין שאלה יענע מינוט פון וואס ס'קומט, איינס, די צווייטע זאך איז צו ער זאל עס ממשיך זיין צו טון אדער ס'וועט אים שאטן שפעטער אין לעבן. ר' יוסף זאב. די תירוץ אין פשוט'ע ווערטער איז, אויב איז עס עקסטרים. און אין אן עקסטרים לעוול און אין אן עקסטרים וועי איז עס קיינמאל נישט גוט. אקעי.
און אין א אביסל איז עס יא גוט. די סטארטש, די יסוד דערפון, האט צוויי פלעצער פון וואו ס'קומט. ס'קומט פון א נישט געזונטע פלאץ און ס'קומט פון יא א געזונטע פלאץ. די נישט געזונטע פלאץ נעמט דיך יוזשעלי צו די עקסטרים. און וואט עווער די דארפסט טון פאר די יא געזונטע פלאץ איז עס גוט צו טון אינמיטן יא דאס איז אזוי לשיטות זיי אגב פאר ווער ס'קען ווער ס'הערט מיך אביסל צו ווייסט אז דאס איז די וועג וויאזוי איך קוק אייביג אויף זאכן אז וואס אז וויאזוי? כ'מיין כאילו וואס איז די כלל? די כלל איז אז עניטינג אין איטס עקסטרים פארמעט איז נישט גוט. אקעי. און יעדע זאך די אין די ריכטיגע מאס. מאס, אין די ריכטיגע פלאץ, אין די ריכטיגע וועג, קען עס זיין גוט, קען עס זיין ריכטיג, קען דיך עס דינען, און נישט נאר ס'וועט דיך נישט שאטן, ס'וועט דיך העלפן, און די עקסטרים ווערזשן דערפון קען דיך קען דיך שטארק שאטן, און און ס'איז נישט גוט, און ס'קומט אויך פון א נישט גוטע פלאץ. נאך מער ווי דעם, אין איינע פון די ערשטע ווערזשנס פון סייקאלעדזשי, כ'וועל נישט יעצט דערמאנען זיין נאמען דא אויף א חסידישע פראגרעם פון ווער ס'איז געווען איינער פון די ערשטע פסיכאלאגן, ער איז אויך אויפגעקומען שטארק מיט די טעאריע פון פון די איגו מיט די סופער איגו און אז יעדע מענטש ס'טרייבט אים אין איין חלק און פון די אנדערע זייט וויל ער דווקא גיין אנדערש וועגן ער וויל עס האלטן, ער וויל עס איינהאלטן. ס'איז דא אסאך תורות אויף די סאבדזשעקט. רגע, ס'איז דא די איגו די סופער איגו. כ'וויל נישט אריינגיין אין דעם.
עס איז רעלעוואנט לאמיר עס פארשטיין אבער. איך האב עס דערמאנט נאר אויף צו זאגן אז די נושא איז א ריעל סאבדזשעקט, ס'איז נישט דו שואל מוטשעסט דיך מיט עפעס א זאך וואס איז וואס מ'איז יעצט אויפגעקומען מיט, ווייס איך עפעס דו ביסט א, ס'איז א בילט אין זאך וואס די פסיכאלאגן במשך אלע יארן האבן זיך געטרייט צו ארויסהאבן און פארשטיין און וויאזוי צו ארבעטן מיט דעם, און אפילו ביי אונזערע ספרים קען מען עס זען, א דוגמא אויף דעם איז. דער רמב ם, דער רמב ם רעדט פון אז אז א ווען איינער האט א שלעכטע מידה זאל ער גיין אין די גאנצע עקסטרים, פארוואס? ווייל דו ביסט עקסטרים אין די מידה זאלסטו גיין עקסטרים פארקערט, יא אבער בדרך כלל איז עס נישט ריכטיג, מ'קען אויך זען פון אים אביסל, כ'האב פארשטאנען פון די מעשה וואס ער האט גערעדט, ווען יחיד איז דאווענט ער צוויי שעה. און ברבים גייט ער געבן א דאווען שנעל. נישט זיין נישט זיין אינדערמיטן נאר גיין ביים אנדערן עקסטרעם אביסל. יא עקזעקטלי. אהה.
דאס איז דאס איז נאך א נקודה אז דער סטראגלט אביסל צו זיין אינמיטן בכלל. און דאס איז אייביג די ציל פון א מענטש און צו רעדן אסאך פון דעם. די די די ריכטיגע פלאץ פון א מענטש איז צו זיין אינמיטן. די ריכטיגע פלאץ פון א מענטש איז צו קענען געבן און לעבן מיט די נשמה אויף א ריכטיגע וועג און מיטן גוף אויפן ריכטיגן וועג. און ס'דארף נישט דווקא זיין א סתירה. הגם בעצם זיי צוויי שלעפן צו צוויי אנדערע זייטן, אבער נאך אלץ, אונזער ארבעט איז, און אונז קען מיר, און די אייבערשטער עקספעקט עס פון אונז, און ווען אונז טוען ריכטיג אלעס, זענען אונז אין די ריכטיגע מיטן. יעצט, אין אנדערע ווערטער, אין איטס עקסטרים פארם, ביסטו אויך עקסטרים אין דיין גוטע זייט. וואס? סטייטש דו זאגסט אז בעצם דו ביסט די בעסטע אין די שאך געים. און מיין לסכם גייסטו דיך נעמען, גייסטו דיך אראפרייסן, און דאס מאכן דווקא דו זאלסט נישט געווינען וכו', פרוביר צו עימען צו זיין אינמיטן, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו, אסאך מאל געשענט עס ביי מענטשן וואס זענען זייער זייער טעלענטעד, און ס'איז זיי שווער צו דיעלן מיט זייער טעלענטס, גאונים אדער אזעלכע, זיי דארפן מענעדזשן זייער דזשיניעס. דאס וואלט דאן געווען מיין שאלה, פארוואס, און ווי קומט די שוועריגקייט, וואס איז די סיבה פון די שוועריגקייט? סתם פאר נייגעריגקייט, להלכה למעשה האסטו מיר שוין געזאגט. יא, די סיבה, די סיבה קען זיין אסאך ריזענס, קודם כל, באמת, ס'קען זיין אז ער איז באמת מער א גרויסע קאפ, א טיפע נפש, און ער לעקט אביסל די כלים וויאזוי עס צו מענעדזשן, וויאזוי זיך צו סטעבילייזן, וועגן אסאך ריזענס, פארוואס, למשל, אפשר מ'ראסלט מיך, כ'האב שוין געזאגט אפאר מאל, פון ריסערטש וואס זיי האבן געטון, אז. קינדער מאכן אסאך מאל ספעשל נידריגערע מארקס אויף זייערע בחינות, למשל זיי מאכן שור אז ער זאל נישט באקומען הונדערט אדער די עקסטער קרעדיט, לאמיר זאגן אויב ער איז זייער א טעלענטעד יונגל און פאר אים איז גרינג צו קענען מאכן די בחינה הונדערט אדער הונדערט צען וויפיל די עקסטערע קרעדיט איז דא, גייט ער דווקא בכוונה מאכן אפאר שאלות גייט ער ענטפערן ראנג ווייל ער וויל נישט.

וואס אויב ער וואלט ווען יא זיך אביסל בעסער געהאנדלט וואלט ער נישט געטון, ס'האט זיך דעוועלאפט אויף א מין וועג אז ער רייסט זיך אראפ, ער לעקט די סקיל פון וואס? איך בין נישט אזוי פון פון בעלענס, ער לעקט די סקיל פון פון זיך צו הענדלען ריכטיג, פון יא איך בין די גוטע שאך שפילער, איך בין די גוטע דאווענער, איך בין די גוטע, און איך וויל, און. איך ברענג, איך ברענג דאס, זעסט, איך, איך בין אין די כיתה דער גוטער יונגל, איך בין אין כולל אדער ישיבה און ארבעט, איך בין דער געלונגענער, איך בין די סמארט מענטש אין די רום, ס'איז דא מענטשן וואס איז זיי זייער זייער שווער דאס, ס'איז באמת שווער, א גאנצע צייט גייט אלעס פאלן אויף זיי, זיי גייען דארפן זיך צושטעלן מער, און, און אויב איז ער אין חדר אדער ישיבה גייט דער סטעף עקספעקטן אז ער זאל, זאל צושטעלן, אויב איז ער צווישן גרופס פון פרענדס אדער.

און ער וויל נישט די קאמפלימענט ווייל נעמען א קאמפלימענט מיינט אז איך דארף עס, און אויב איך דארף עס, עס פאסט מיר נישט אז איך דארף עס, ווייל אויב איך דארף עס, איך בין אנגעוויזן דערויף, פעלט מיר עפעס, איך בין שוואך, איך בין קליין, און במילא גיי איך נישט לאזן צו, גיי איך שטערן מיך אנצוקומען פון א מצב פון נעמען א קאמפלימענט אדער פון יענעם, ווייל דאס מאכט מיך פילן אין קאנטראל, איך בין גוט. הונדערט פראצענט. זו אזא איך בין צו. הונדערט פראצענט.
הונדערט פראצענט. און ס'שמעקט אביסל אז דער שואל.

יעדער ווייסט אז פנחס איז דער גרויסער ידען און ער קען אלעס, לאמיר זען וויאזוי נעמסטו אן די קאמפלימענט יעצט. אקעי, לאמיר גיין גראד צו די נעקסטע שאלה.
ס'איז עס איז עס, וואס איז די חילוק? נעקסטע שאלה. נעקסטע שאלה פון א לאנגע ליסטע פון שאלות, און אלע פון זיי זענען גוט. פארוואס זענען זיי גוט? ווייל יעדע איינס איז נוגע א מענטש, ער האט עפעס וואס ער דארף א סעלושען, און אזוי ווי דו האסט געזאגט יעצט, עטס האמיר דאך נאר אזויפיל צייט. וואס איז דער חילוק צווישן זיך שטעלן אויף די אייגענע רעכטן, זיך נישט לאזן טרעטן אין אנדערע ווערטער, ביז סתם זיין אן אקשן און נישט קענען נאכגעבן? יא, שאלה חכם חו טוט תשובה, אז ווען דו שטייסט אויף דיינע אייגענע רעכטן, סך הכל איז דא אסאך מאל די מענטש מיט וועם דו דיעלסט ווייסט נישט דיך צו געבן דיינע רעכטן וועגן דו בעטסט עס נישט.

פארקערט, און זיך שטעלן אויף דיין, אויף דיין פוינט, אויף דיינע רעכטן, איז מער אסערטיוו. אונז דארפן אביסל מער אסערטיוו ביהעיוויער אין די, אין די וועלט, ווייל יוזשעלי ווען א מענטש איז זייער פעסיוו, עווענטשעלי ענדט ער אפ און ער איז אגרעסיוו. לאמ, לאמ, איך זע דארפסט מסביר, איך פיל אז דאס איז זייער א שטארקע פוינט מיין איך. סאו, וואס האסטו געהערט? וואס ווילסטו איך זאל ארויסברענגען? אקעי, לאמיך, לאמיך, איך וועל זאגן די טייטש פון די ווערטער, יא, קודם. פעסיוו מיינט ש, א שב ואל תעשה'ניק, יא?

יא ס'איז ענליך, איי ער איז דיפרעסט און ער רעדט נישט מיט קיינעם און ער הערט נישט, אבער זיין דיפרעשאן שרייט אזוי מין שטארק, ס'איז אזוי מין פעסיוו אגרעסיוו אז. ברור! יא, פארשטייסט?
סיי קעגן זיך און סיי קעגן די אנדערע, אבער ס'איז די זעלבע קאנצעפט, משא כ אין א סירוב, א מענטעלי העלטי מענטש, א בעלענסד מענשט, א גוטע געזונטע מענטש, איז עס סירוב, ער זאגט וואס ער האט צו זאגן, און ער, און ער זאגט עס אין די ריכטיגע וועג וויאזוי מ'דארף עס זאגן, און ער האט נישט מורא. יא.

א אקשען גייט גייט גיין קאפ אין וואנט ער גייט אים זאגן כ'וויל נישט יא כ'וויל נישט אדער ווייסט גיי גיי ביטע אנדערעם אדער אדער גייט ער אפילו צוריק זאגן פאר יענעם ווי נישט גוט ס'איז אז ער וויל בכלל די זאך פארוואס בעטסטו מיך פארוואס ווילסטו מיך בכלל טון די זאך די גאנצע פראדזשעקט וואס דו טרייסט צו טון איז איז נישט קיין עקשנים זענען זענען קאפ אין וואנט עקשנים זענען לאו דווקא אייביג. רעשענעל און זיי ווילן אויפטון עפעס, מה שאין כן שטיין אויף דיינע רעכטן איז דער עולם ארום דיר עקספעקט פון דיר און וויל פון דיר אז דו זאלסט עס טון, מה שאין כן אקשן איז שווער צו שטיין מיט אים און ס'איז שווער און זייער אסאך מאל עקשנים עספעשעלי וואס זיי זענען פעסיוו עקשנים באקומען אסאך מאל עקשנות'דיגע ביהעיוויער פון זייער ארום, למשל איך האב יעצט א קלייענט ער איז א בחור די קעיס איז אריינגעקומען ער רעדט זיך מורא'דיג שטארק אפ אויף זיין מאמע. אז זיין מאמע ממש פייניגט אים און וויל אים נישט קענען, און אזוי זאכן, זייער א, ס'האט אויסגעזען ממש אזא רחמנות אויף דער בחור, און ווען דער בחור שאוט אפ אין די קליניק, איך זע אים שוין אזוי אפאר מאל, איינמאל נאכאמאל, האב איך געזען א קליינעם עקשן, אבער באמת א עקשן, איך האב געזען די וועג וויאזוי ער פירט זיך אויף צו מיר, און איך האב פארשטאנען וויאזוי די ריעקטיוויטי פון זיין מאמע, יעצט איך פיר מיך צוריק אויף צו אים ווי א פראפעשענאל, אבער זיין מאמע וואס האט נאך קינדער,

האט ער עס אוועק גענומען, יעצט די וואך איז עס אויף געקומען, וויבאלד איך גיי דאך אויף טערעפי דארף איך דאך האבן א טעלעפאן דארף איך קענען זיין בקשר מיט מיין טערעפיסט, גייט ער גייט ער מיך בעטן אז איך זאל רעדן מיט די סטעף פון ישיבה אז ער זאל האבן די די פאון, יעצט טעקניקלי איך קען מיך עצה געבן אן א טעלעפאן, ער קומט יעדע וואך די זעלבע צייט, די רום איז עוועליבעל, איך בין עוועליבעל, מען ווארט די זעלבע צייט, איך דארף נישט אויב איך קען נישט צוקומען צו אים קען איך אייביג אפדעיטן זיין ברודער אדער ווער ס'איז.

פארדעם איז ער כופר אפאר וואכן וועגן ער האט זיך מורא'דיג שטארק אויפגערעגט האו קאם כ'האב נישט זיך צוגעשטעלט צו זיינע קאפריזן איך ארבעט דאך ביי אים איך בין דאך שטייסט צו מיין מראה דארף איך סאו דארטן האב איך געזעהן נאך שטערקער און און שוין אפילו פארדעם אויכעט כ'האב געזעהן דאס איז די מהות דאס איז דאס קינד. האסט דיך טאקע נישט צוגעשטעלט צו אים דו ארבעסט דאך טאקע ביי אים. וועגן דעם איך וויל אים העלפן ווערן א סעריף און מער נישט זיין קיין עקשן, ער קומט צו מיר, פארדעם וואלט איך געטראכט אוי פארוואס קומסטו צו מיר, דיין מאמע דארף קומען צו מיר, זי פייניגט דיך, זי און שפעטער ווען ער קומט און איך זעה וואס די אישו, וואס איז דיין חלק, אזוי האט זיך עס אנגעפאנגען בעצם, איך האב אים געפרעגט וואס איז דיין חלק, לייק לאמיר פאוקעסן וואס.

און זעסט למשל איך בין געווען אין סערעוו, איך בין נישט געווען קיין אקשן, אויב ער וואלט מיך ווען באמת אין א קלארע וועג אויפגעקלערט אז ער דארף באמת האבן די טעלעפאן איך וואלט עס באמת געזען, איך האב נישט קיין פראבלעם, איך האב שוין געפועלט ביי ראש ישיבות אביסל מער קאמפליקעיטעד זאכן ווי דשאסט לאזן פאר דעם בחור האבן א כשר'ע טעלעפאן, און א ראש ישיבה ווען ער זעט אז א בחור גייט צו טערעפי און ער שטעלט זיך צו און ער שטייגט און ער ארבעט אויף זיך, ראש ישיבות גייען ארויס פון זייער וועג בדרך כלל זיך צושטעלן צו בחורים און משפחות און. וואו?
זייער שיין, און זאגסט אין די כלל, איך קום צוריק צו דיין כלל, צו יוסף בראווער'ס כלל, אז אין די עקסטרים איז גארנישט צו גוט, ווען עפעס איז צו עקסטרים איז עס שוין נישט גוט, דארף זיין באלאנסירט.
ווייל עקסטרימלי אסערטיוו איז אגרעסיוו. אגרעסיוו, אגרעסיוו, אקעי. כמעט, כמעט, ס'גייט אין די קאפ אריין, די אסערטיוונעס איז, זאג, טעסט די וואטער, ווייסט איך מיין, לייק, ברענג, ברענג אריין דיין פוינט, זאג וואס דו האסט צו זאגן, און

סאו יא מ'קען גיין ווייטער צו די נעקסטע שאלה. און שכוח, שכוח ר' יוסף זאב. און די נעקסטע שאלה איז, איך פארשטיי נישט, פארשטיי נישט, דאכצעך מיר איך פארשטיי נישט וואס די שאלה איז, איך גיי איבערזאגן וואס יענער פרעגט יא. ער זאגט אזוי, אז איך בין זייער זייער דאר, און איך וואלט זייער זייער שטארק געוואלט צונעמען וואג.

לויפט ער צו עסן, זעצט זיך עסן, עסט אסאך, אזוי מיין איך פארשטיי איך. איך פארשטיי נישט עד כאן לשוני פון אונזער חשוב'ן ברודער און אן אנדערע איד. וואס איז דאס די גאנצע? איך פארשטיי נישט קודם. ס'באדערט מיך נישט גארנישט.
ניין, איך פארשטיי נישט. איך פארשטיי נישט קודם אז ער איז דין, אזוי ווי ער אין דיקער, איך מיין די עצה איז צו עסן אסאך. און טאמער דאס ארבעט נישט עסט מען עסט מען עכטע פעטע זאכן וואס איז יא אזוי געפרעדלט מיט שמאלץ מיט צוקער און איך ווייס אליינס נישט וואס נאך, אלע גוטע זאכן וואס דאקטוירים זאגן מען זאל נישט עסן, און מצד השני האט ער זאגט ער האט ערשט אויף די עמאושענעל איעטינג דאס הייסט אז ער עסט יא אסאך, איך כאפ נישט קודם וויאזוי די צוויי קומען זיך צוזאמען, און איך פארשטיי נישט פארוואס די ערשטע פראבלעם איז האט נישט האט נישט קיין סעלושען גראד צו די האנט. און לאמיך אויספירן, זיין שאלה איז וויאזוי זאל ער קוקן אויף די גאנצע סאבדזשעקט, וואספארא בליק זאל ער האבן דערויף, איך בין נישט ארויסגעקראכן. איך מיין אז דו האסט מורא'דיג גוט ארויס די קשיא, ווייל דאס עקזעקטלי איז זיין קשיא, איך ווייס נישט וויאזוי צו קוקן, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר, פון איין זייט האב איך עמאושענעל איטינג, פון די אנדערע זייט וויל איך זיין דיקער, ס'באדערט מיך זייער שטארק אז איך בין דין, ווייל בדרך כלל מענטשן זענען פארקערט, ס'באדערט זיי ווען זיי זענען צו דיק, יא, היינט איז דאך דא די אלע די אנארעקסיק און די זאכן. די פשוט'ע תירוץ אויף דעם איז, מאוסט פראבעבלי דילט מען דא מיט א איטינג דיסארדער. אקעי.
ער האט א איטינג דיסארדער, און ער האט אויך א ביסל א פראבלעם אויף די וועג ווי אזוי ער קוקט אויף זיין אייגענע באדי אימעדזש. דאס איז לכאורה אין קורצן. ער וויל וויסן ווי אזוי צו קוקן אויף דעם, דאס איז לכאורה די אישו.
אהא. אקעי בקיצור פראקטיש למעשה וואס ס'שפילט זיך אויס זאגסטו שוין ווייניגער נוגע. ס'שפילט זיך אויס אז ס'איז מעסט אפ ביי אים די גאנצע וועג וויאזוי ער קוקט אויף זיך און וויאזוי ער עסט און וויאזוי ער עסט נישט און די גאנצע זאך איז מעסט אפ און לכאורה דארף ער העלפ. איך וואלט אים געזאגט ער זאל גיין ספעסיפיקלי צו איינער וואס האט צו א טעראפיסט וואס האט עקספיריענס אין איטינג דיסארדערס און אויך מ'דארף פארשטיין פון וואו ס'קומט.

וואס ווי אונז אלע ווייסט מען שוין היינט איז א אמת'ע מומחה, נישט נאר איז א מומחה אין תורת הנפש, נאר האט עכטע רצון צו העלפן, איך מיין אז יעדער איינער וואס הערט צו קען מעיד זיין דערויף, איט קאמס אקראס, ס'קריכט דורך דעם טעלעפאן, און ס'קריכט אריין, די ווערטער קריכן אין די אויערן, און די רצון וואס דערליגט קריכט אריין אין הארץ, און דא מיין איך. די נומבער צו מאכן א אפוינטמענט ביי ר' יוסף זאב איז טרי פאר סעווען. פֿאָר סעווען זיראו עיט וואן פייוו וואן טרי פאר סעווען פאר סעווען זיראו עיט וואן פייוו וואן. דאס איז דער נומבער צו באשטעלן אן אפוינטמענט א סעשאן מיט רבי יוסף זאב. איבערצולאזן שאלות וואס זאלן אדרעסירט ווערן אויף צווישן אונז איז דא אן אנדערע טעלעפאן נומבער, און די אנדערע טעלעפאן נומבער איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר קען זעהן אז דער איד וויל העלפן ווייל די נאמבער איבערצולאזן שאלות וואס מען ענפערט פאר פרי איז גרינגער ווי די נאמבער צו קאלן צו מאכן אן אפוינטמענט וואס קאסט געלט. ס'איז דיין קאפ ארבעט זיך.
שכוח ר' יוסף זאב, לוקינג פארווארד בעזרת השם צו די קומענדיגע שמועס קומענדיגע וואך. יא, סייעתא דשמיא, קאלטע שכוח.